Asham harka fuune jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirra jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kiyya isin biraa jiraaticha isinirraa badee jira hin beekaa isinirraa turee jira jechuudha. Waan isinirraa tureef dhiifama guddaa isin jecha har'allee eh, meeshaa eh, obboleetti keenya eh, birrima xiqqisuudhaan eh, meeshaa muraasa isin bitatte isinitti mul'isa jechuudha. Isinillee eh, bituu keessan na wajjin hin bulchiin jedha. Hanga xumura na hordofaa eh, asumaan eh, warroonni muslima taatan hundumti keessanuu Baga Iidul Faxiriin Rabbi isin gahee isiniin jechaa walumaan iyyuu asumaan maashina uffata miiccu kana isin mul'isa jechuudha. Asii Maqaa hedduu qaba hin beektanii maashinni kamiyyuu darajaa qaba. Asiis maashinni kamuu darajaa qaba aynata qaba haga darajaa jaha torbaa olii qaba jechuudha. Inni kun oorbiitiidha. Oorbiitiin mirtii oorbiitii kun Baayee quality dha hin beektanii namni hin beekne hin jiru orviti ta'ee aynata lama jira ka ilkaan qabuu fi ka ilkaan hin qabne jira isa biraa ammoo iyyuu abbaa kiiloo kudha afuriiti jechuudha argitanii abbaa kiiloo kudha afuriiti orviti dha orviti baayee quality ta'e jechuudha Eh, sababni isaa tokkoffaa fi lammaffaan maali kan jettan Eh, lammaffaan isaa ilkaan kana eh, hin qabu jechuudha lummuxiidha jechuudha Eh, tokkoffaan ammoo ilkaan kana qaba jechuudha

Ba, baqiidha mashaalla baay'ee bareeda jiddu galeessa jechuudha osoo danda'ame kiiloo kudha afurii gadi bitachuu baattanii baay'ee bareeda kiiloo kudha afurii kun birrii meeqa warroon warroon jettanii ani gaafa isii bitu baay'ee illee ture hin jiru eh, dabaluu mala guyyaarraa guyyatti dabala meeshaan intirooksii kun hin beektanii oorbiitti kanaa jechuudha kan isii biteen birrii kuma kudha 35 fi 500 jechuudha. Birri kuma 35 fi 500 jechuudha. Taasee firiijidha. Firiijii keessa firiijii baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Sookanidha. Baay'ee orijinaalii kan ta'e akkuma isin argaa jirtan kana jechuudha. Maashaallaadha. Gubbaan isaa kun boota baradooti jechuudha. Argitanii kun boota baradooti. Gadhaan ammoo madaddara sadi qaba jechuudha. Jala isaatitti madaddara sadi qaba. akkasuma immoo iyyuu qulfii haa ta'u kabaradoo waan hunduma isaatu asirra qabatee jira jechuudha as keessa jira bilooniin isaallee ittaansee as keessatti ka timaatimii homaa homaati jechuudha madadara afur qaba lakkoofsa isaa yoo barbaadan qannasuuf yoo barbaadan dabaluudhaaf akkaataa barbaadanii fayyadamuu dandeettanii kan nuti as bira jechuudha maashaallah firiijiin kun illee akkuma sana agartan kana gatiin isaa bitii kuma soddomi shan jechuudha gatiin firiijii achi gadi illee hin jira jechuudha yoo isin barbaadan achi gadi illee hin jira Garuu maalummaa isaatiif quality isaatiin wal caala jechuudha. Gatiin yoo barbaadan kan kuma 32 illee hin jira jechuudha. Sababni inni wal caalu sababa quality dhaan wal caala. Litiriin isaa meeqa jettan? Litirii 250 jechuudha. Maashaallaa baay'ee bareedaa kan ta'e. Isaasee roottuu abbaa eh, litirii 400 fi 20 fi garaan isaa keessi kan gabarii qabu jechuudha. Akkuma isin beektanii maashaallaadha. Isaasee akkasumatti illee maashina shunkurtii jechuudha. Maashina shunkurtii kun eh, ishigii keessaa jalaa hin baasu jedhee tokko isin argattan kana. Kinooti ishigii jalaa keessaa hin baasu jedheetti waa hundumaayyuu daaka jechuudha argitanii waanuma sana sirra argaartan kana hundayyuu hin daaka jechuudha mashaallaa baay'ee kwaalitiidha yeroo maabraatiin badellee ka harkarraa qaba jechuudha argitanii ka harkarra harkarra harkarratti maabraatii malee ka ofii ittiin daakaan qaba jechuudha ishigii silaa banee isin mul'isa garuu ishigii jalaa banuu hin barbaadu ni jalaa hin banuu waan jetteefi akkasuma immoo malaacaan isaallee kunuuti malaacaa asirra akkuma asirra jiru kana malaacaa kanallee hin qaba kanallee hin qaba

Obsaan eeggadhaa sinin jedha warri viidiyoo kee kanaaf haaraa taatan saskiraayib laayik sheer gochuu hin irraanfatinaa sinin jedha sababni isaa yoo isin saskiraayib gootan viidiyoon kee kun akka gamanumaan akkuma gadhiise sanii isin bira gaha jechuudha wanta isin fayyadullee hin jira wanta isin fayyinillee akkuma hin jira san wanta isin fayyadu hin jira sababni isaa yoo isin fayyaduu baate obboleeyyan keessan waan fayyadu jecha obboleeyyan keessaniif gooddanyoota keessan sheer godhaa sinin jedha obboleeyyan osoo hin jira obboleeyyan waliin dhaalatta qofa osoo hin taane